Bir günüm geçenok dawleniýam galman. Salam kümeler bu gün keýpsiz salam berýän size. Instagramdan gelýän ýene ýadymdan çykmanka şu wideony çekeýin ýogsa men gije düýş görüp ýatyp bilmerin diýip. Aýnulýa gelipdir Aşgabatdan Istanbula Aýnulýany bilýänsiňiz tanaýaňyz tagam tanamadyk sran bolmaň. Eger şu internede sosial media girip türkmenski bir janly bar bolsa Aýnulýany tanaýmaly. Sebäp gyz infilusur. Infilusur diýmek näme diýmek o ýorunja iýip beýin hüjrelerini öldüren adamlar size degişli infilusur diýmek sosial media fenomeni Ýagny biziň ýurdumyzyň sosial media fenomeni Aýnulýa. Geliň tanyşalyň diýipdir. Uzyn sözüň gysgasy, iýeliň, içeliň Stambuldaky druzýalar, geliň surata düşeris, iýeris, içeris, aşagyna sen-ä Anjelina Jolimi, men-ä seni tanamok diýşip ýazypsyňyz. Nätdiň-aý? Näme etdiňaý? Egoistler. Maňada ýazýaňyz indi agzyňyzy bujak sajak edip waý şu syganam başymyza dert etdik näme etdik dip göw şeýdip şu taýyň gaşap ýatan ýeriňde maňa ýazýanlygyňy bilýän e senem çeksene bizem seni bizem size ýazaly Ine bu wideolary çekmek üçin men indi bir günümden vlog, blog, storia birgiden zat çekýän etýän işlemden ondan soň günlük durmuşymdan çekip paýlaşýan. E bir ýeriň başarýan bolsa senem çek bizem göreli, bizem size sögüp göreli ýa-da bizem şeýdip klawiýaň arkasyndan bir zatlar diýip göreli. Iki liniýaň arkasynda baryňyz geroýda. Ýok, onnoňam meň şu türkmençäme bizar etdiňiz. Waý, aksentli gürleýäň, näme etýäň? Meň gürleýşim şu. Kabul etmeseňiz, gumuňyzy çekiň, gumuňyzdanam aňyrlykgan gidiň, göw. Göw, kak butda men sizi zor bilen görkezýän ýaly etýäňiz-dä. Waý, şu öňümden çykyp bizar etdi-de diýip, a sen ony ýaltanman şony ýazýançaň meni blokla, görme! Beýniň agyrdyp. Kelläň agyrdyp. Ýöne men siz üçin kän kellämi agyrtýan, meň bir psihiatra gitmäm gerek. Bu gidiş gowy gidiş däl. Dawaýyň, sag-aman ýatyp duruň. Salam, kümejiklerim. Men Gümsamplaň başlygy Oraz we Jeren gowmy ýaýdaýlaňyz? Bu günem indeýleň şasy ýalak bolup dakyşdyrdym bir giden zady jadygöý heleýler ýalak bolup Borla temam bu dä Gyzlar geliň egri oturyp dogry gürleşeliň siz bilen Şu oglanlara indi özüňizi aldatmagyňyzy bes ediň menden size maslahat Diňe kinolarda bolýandyr by seriallarda ho Baý oglanyň garyp gyz bilen öýleneni. Men-ä göremog-eý, hiç hili bir baý oglanyň garyp gyz bilen toý edip, ullakan toý edip baranyny ýa-da alanyny men-ä eşidemok. Serediň, hemme zat deňi-deňine bolmaly. Deňiňizi, duşuňyzy tapyň. Ondan soň-o aldaşyp ýörsüňiz, bu gyran negenlerem aldaýarlar, üzümiň suwy ýalak gyzlary öýlenjek, öýlenjek diýip, Ondan soň bularam ýürek agyryly bolup, palçydan palça, molladan molla ylgap ýörler, sizi dogalap, jadylap. Näme gerek? Ýa ine, waý, pylan maşyny ba, waý, näme, seňkimi? Maşyn seňki däl-ä, gülüm. Oň maşyny, oňadam ýa kakasy alandyr, ýa özi işläp alandyr, ýa öýlenen bolup çykýar şo, ýa-da näçe sany çagasy bolup çykýar, alanok. Baýlar garyp gyzy alanok jorajyklam hakyky ajy hajy hak ajy hakykat şu ynanyň maňa şoň üçin deňňizi duşuňyz tapyň soňundan men aýtmady diýmäň dawaý paka.